Ŋdɔkutsu ya, wogava gbui di afia, eku ke le afia, womekɔe yi afi aɖeke o, edɔ ƒoe ɖe aƒe aɖe me le afia. Let's go and then you go and watch those things. Check here. Kpɔ fia katã ɖa. Meka ɖe dzi be ne mele afia within some few seconds or few minutes, they will come back again. Anke, medalakpa be wogava va ga.

Eye mekplɔ ʋu ƒe afɔtiaɖoa?

And I can tell you for a fact be eke yio yra afia menye ke vie ŋdɔkutsu ya o. Keta municipality wake up and do something about this thing. Yes, abale ke megblɔ be ekpɔ ɖe le afia ye me woka kum kɔkɔm ɖoa. As I was trying to video that place, a man just approached me be magaɖe foto ekpɔ o. Mɔ ke wòkpɔ be magaɖe foto ekpɔ nye menya ha ɖeke o. So I'm going close to him and nu yi ke le tsi awɔe nam this great afternoon. Ne wònye be be magaɖe fotoa kpɔ wa ne woagblẽ ne nu yi ke ta medzi maɖe foto kpɔ wa makpɔe. Eke ya woku kɔkɔ ɖe kpɔ ma mia katã miakpɔe. Keta municipal wake up it is getting bad over here. Gaɖe foto kpɔ o. That's only what I ask I told you.

Exɔ ya, ne wònye be drone ɖo le asinyea, I only use the drone to view the inside, view aƒea me, ale woku ka kɔ kɔ ɖi. Eyi mebɔbɔ kpɔe, ekea nye ke ɖe yi ke me, menye kevi wodump kɔ kɔ ɖe afima o. Keta Municipality, I am saying it once again be wake up, Keta Municipality, wake up this great afternoon. Ame aɖe yɔm be honourable, honourable, honourable yi ke wònyea, nedo go na wò agblɔ na ye be nu yi Keta ekea kum kɔkɔm ɖe afima.

actually eyi ke eŋuwo kpɔ be mele afia video ma wo katã yewo gbɔna koe ko gatrɔ gasi dzo ekpɔ ʋu white one aɖe wòkpɔna be ekpɔ be megbɔna kɔa ye ko gatrɔ dzo wɔwo mele adzɔge wo nye kpɔm because they don't want me to video them ta they will just hide around immediately medzo gake wo gatrɔ va

what is going to bring at the other side. They don't even care what the municipality is saying. They are now fetching it as if they are now ringing a bell for them that they should come out and fetch sand. So Keta municipality, wake up. It is becoming too much. Eh, abale ke me gblɔm ne na eke kuku ava zɔ nui ke ɔbɔ ɖo ƒo ga be ame sia ame ne va ku ke le Dzelokɔƒe ƒuta kɔa, ta eva zu be kpɔdomi ɖe sia ɖe ke nàto alink to the road side kɔa, woku ke ehip ɖe afi ma. Kpɔ afia hã ɖa, woku ke ehip ɖe afia hã. Eŋu aɖee ma eye wòkpɔ be mekpɔ ye bena ta yegbana ke kum ƒe le ƒua ta. Etrɔ dzo yina be yemeke kum o. Etrɔ dzo yina be yemeke kum o.

Dzagbagbana wɔ nane tso nu ya ŋu. Ɔs, egbegblẽm ɖe woƒe ta dzi. Kpɔ afia katã. Eva zu be egawo ƒo ne wo be woneku ke. Ta wo katã wo ke kum afia. Wo katã wo ke kum afia. Enyo nenema. Woaku ke akɔ yi pra fia ke wo va va kɔ eʋu akɔ loe. What is going on Keta municipality? Ɖo va do agbogbo nenema. Kpɔ. Kpɔ. Tsaƒua koe nyem. Hein? Ŋke dzɔ nenema gbegbe. Ŋke dzɔ nenema gbegbe. Ekea ko mìanɔ kum aleka? Oo! Kpɔ, this is a place, recreational center tɔxɛ aɖe ya womewɔ ɖe afi ya. Wodzi dzi be fi ya nanye nuka? A place for leisure. Amewo nava afia ava gake eke kuku le ƒua tata etsi aɖewo ɖe afia mete ne wami o. So these are all the things the the the the things that is affecting us gake mi menya o. Eh? Exɔwo ya egliwo ya mi va ka kum. Yes, abe ale ke megblɔe be eka kuku fia eva zu abe ke ɖe woƒo ga be me sia me ne ku kaa. Eee akpɔdo mi afisia afi ne toa wo hi peke kɔkɔ ɖe afima ne ne kpɔ hea hã wo hi peke kɔkɔ ɖe afia why should it be so tsaƒo nya tete ɖe miawo recreational centers wo gbogbo ya ame sia ame dzidzim be aɖo ɖe afia eƒua ta keŋ gake mi eke lɔm le ƒua ta what exactly are we looking for keta municipality i said wake up Nyɔnuwo le woƒe aƒe me woatso ado aku ke akɔ kɔ ɖe kpɔdo mía be ŋuwo neva ƒle. Ɖo hiã nenema gbegba. Edɔe mía wum nenema gbegba. To the extent be mía ɖe avɔ le mía ɖokui mía ŋu be mía kɔ kɔ ɖe dɔ mea, anɔ amama nɔ yi ma. Keta municipality once again wake up. That she's deaf and dumb so me naneke gɔme sem o ta I think I will leave her to do whatever she is doing. Eh, abe aleke me nya gblɔm be fiya wo kawo kum la ye enua kɔ suma ne nekpɔ ƒua ta afia. Check this one out. Ekpa le eŋu ƒe afɔti wo afuma katã. Ekpa le afuma katã wa. Ekpɔ ekpo le afumɛ dzra. Etsi le afia. Woku afia kple eŋu ta. Etsia va exa ɖe afia. Let's check this one. Ne nèkpɔ afia ko nàkpɔe gbɔ be fia katã ʋu ye fia vam va ka ku. Ekpɔe? Fia katã eʋu ɖo nɔ gbo dom ezã me. Yalo yi ŋdɔkutsu ma hã enɔ gbo dom faa. Check this one out. Afia katã nàkpɔe be eʋu sɔŋ ye nɔ eka kum afia. Let's go. Just watch this one. Eŋu ƒe afɔtiwo sɔŋ ye nye ya le afi ya. Eŋu ƒe afɔti sɔŋ ye nye ya le afi ya. Because oil wònye be wòka kum afi ya ta. You check this. Ekra edzi be ekpɔm. Fia katã eke kukum wole afia katã. Ŋdɔkutsuea, wogakui blibo ŋutɔ. Ekpɔ afia katã nàkpɔ be ezu ke sɔŋ kukum wole le afia. Míyi ɖe afi yi ke ne wokui le afia via fi woga dump nɛ kɔ ɖa ɖo. Mí check this one hã míakpɔ ɖa.